Dis one na about her compound pesin wey tell us tok say since wey she resign from her well-paying job as manager nine months ago say her family members attitude towards her don change. As in, she dey talk of her mama, her siblings, hmm. even friends, but especially na her family own. Na im shock am. Na im dey shock am pass. Hmm. She say people wey be say before, dem go hmm. wan use call respect message respect honor eh, finish her because money dey wey be say she dey help she dey on a steady for how many years now wey she don dey work say just nine months ago wey she resign from her work wey she be senior manager to do one or two things for herself even though things come rough you understand me say since then the love wey the family dey pretend say dem get for am na now she know say like drug talk the dem love dey pretend o disappear Mm, say nobody send her chai dem no dey talk to her Say when dem go even manage come meeting if she wan make suggestion or say something dem go dey shut am up dem go do am like say she no be anything chai dem go dey look am like say who be this one who dey talk hmm. na she come dey talk say eh say just because of say she lose her her job her job now they dey do mockery of her they dey mock am say look at this one lele. people wey even to her siblings wey she say she send go university hmm. start to finish say the way wey dem dey look down on am na the lady now dey talk say this thing dey pain am but hmm. wetin make she do. because she now by herself she don dey talk say if god help am and she, she believe say god go help am things better for am say she wan cut off her family in fact say even if she die sef say dem no go bury am make dem bury am for strange land. na we be 89.9 yanga fm. Um, today na thursday number four day inside the month of september 2025 alright check your time five minutes don take waka leave the hour of

of september 4th of september na im be today thursday the 4th of september and this one dey simple this one na about our compound person wey tell us talk say since wey she resign from her well-paying job as manager nine months ago Mm. say her family members attitude towards her don change Hmm. As in, she dey talk of her mama, her siblings, mm. even friends, but especially na her family own. Na im shock am. Na im dey shock am pass. Mm. She say people wey be say before, dem mm. go hmm. wan use call, respect, message, respect, honor, eh, finish her because money dey. Wey be say she dey help, she dey on a steady for how many years now wey she don dey work say just nine months ago wey she resign from her work wey she be senior manager to do one or two things for herself even though things come rough you understand me say since then the love wey the family dey pretend say dem get for am na now she know say like drug talk the dem dey love pretend o disappear Mm, say nobody send her chai dem no dey talk to her Say when dem go even manage come meeting, if she wan make suggestion or say something, dem go dey shut am up. Dem go do am like say she no be anything. Chai. Dem go dey look am like say who be this one, who dey talk? Hmm. Na im she come dey talk say, eh? say just because of say she lose her her job her job now they dey do mockery of her they dey mock am say look at this one lele. people wey even to her siblings wey she say she send go university mm. start to finish say the way wey dem dey look down on am na the lady now dey talk say this thing dey pain am but mm. wetin make she do. because she now by herself she don dey talk say if god help am and she, she believe say god go help am things better for am say she wan cut off her family. in fact say even if she die sef say dem no go bury her make dem bury her for strange land. say she no wan get anything to do with her Wahala. family again. Ah, family people. say after all her sacrifice Chai. say her mama Mm. she say her mama na that one na dey pain am pass. say na im dey pain am so her Child. siblings sef she fit talk say her siblings still maybe dem young even though she no wan use that one as excuse but say her mama her mama wey she dey do everything for Child. her mama wey before before if her mama say eh, my pikin i want before im mama go even talk the thing wey im You want don give her. she don drop money she don drop money see she know how many times wey be say even when she no too hoe because she know say salary dey come at the end of month she go even borrow sacrifice to satisfy her mama but say na that same her mama now come even dey follow dey encourage the bad behaviour and disrespect mm. of her hmm. siblings towards her hmm. say this thing dey pain her o say she no she no happy at all say she wan even just cut dem off abi wetin make she do hmm. you don enter this kind situation like this our madam so where you bin be the person wey be breadwinner financial pillar for your family na im life come happen hmm. money no come dey as e dey money no come dey come as e dey come dey come start to dey disrespect you Chai. so tey even una mama come follow dey encourage the disrespect hmm. the dishonoring the insult directly and indirectly hmm. you don ever experience this kind thing abi you currently dey experience am hmm. abi shey na say you know person wey don experience this kind thing abeg tell us share your matter share your story with us mm. because we need our people to understand this thing because this way we dey here dey talk like this e dey pain this woman o e dey pain am well well and that is why she say right now she dey feel like say she no go ever return to im family again she ah. wan cut off from dem say even if say she die for street

you you person go dey sing risky risky o dey do win win win ski o shey na the wetin the person sing be that na risky risky you no hear risky risky. risky what what about risky. so wetin you go dey sing swing swing swing piyan na wetin he sing. you no hear piyan for the song. oh god oh my god it's alright it's okay uh, check your time. Uh, na ten twenty. Mm-hmm, yeah. Uh, mm-hmm. Uh, so we don't day here already. For people who join the journal, Rocket Pastor, I'm a sugar. Now my name be that. And of course, my name still remain Baby Lawyer, aka Adankana, aka the Compound Wahala Madam. And uh, like Rocket talk, we dey together on top this time, and we dey talk about the issue of the lady. We talk say since she lose her job nine months ago, mm. say her family can't they treat her. like nobody Chai. in fact dem dey treat am worse than nobody Mm. people wey be say she know say she dey suffer for spend money send allowance Mm. do everything say since wey she come lose her senior manager job for the company wey she dey work for nine months ago wey be say money no come dey come as e dey come she no dey give them as she dey give them before say since then they dey they no dey even count am. they come dey mock am dem dey gossip am for her in fact sometimes dem go talk the insult to her face. na for you o dem no dey hide am na. plus her mama o her hmm. siblings wey she send go university o all of them just dey treat her anyhow and the lady now talk say hmm,

now you go know you go now see their true color. very true they go now show who dem be. very true. the man come tell me say say one thing wey i need to know say right now before i think of anybody i should think of myself mm. first. Mm. Mm. so na me be my first priority 1st mm -hmm. then after me i should think of my wife mm. and my children. Mm. before i think of even anybody any other person.

saying na person talk am to me for english i go talk am for english so that you go fit so that the message go go far e say when you use the bricks that you should have used to build your own house mm. to build other people that when the rain comes you will be left out in the cold oh. that is say when you use all the money time effort wey you suppose use better your own life mm. to dey carry family wahala you no plan for yourself mm. the day wey rainy day go come when mm. money no go too dey or you no dey strong enough and plus say money no come dey say na only you go dey o oh, you are on your own mm. yoruba go say oyo lo wa mm. you are on your wetin on, on your, your own, own. Mm. so na hard truth wey some people no dey like

Mm. Where and they, they regret am. They regret am. Many yeah. of them regret am. Yes, where they go dey take care of their siblings, children, at, at, and their siblings at, at the, the expense of their own. Uh, exactly. And immediately the man no dey again. The same people wey dey take care of go abandon their own eh, the man children. Yes, they no go help you train your own. Mm. So if you no get sense enough

make di lady distance herself from dat her family hmm. for some short period until she sort out herself first hmm. they will later come and beg her and beg for her trust that means dem no love am na her money dem dey after hmm. shey you dey hear am so so make she just distance herself jejely hmm. eh, this one here talk say na man e be this. As for that girl make she just avoid the family totally hmm. cut them off sef cut off from them cause those ones no be family member o oh. hmm. imagine her own mama dey do this kind thing e mean say the only thing the family care about na her money hmm. as the money no come dey now dem don dey show her their true colour mm. shey you don see am so no be lie you fit still send us your own message o oh, just like uh, our dear uh, amani and precious on k to send us your message this matter wey we dey talk about e don affect you before you don experience am before abi you dey currently experience am send your whatsapp message to zero nine zero four eight two one three zero one three zero nine zero four eight 213013. All right, come back. come back. Emerengini, oh my darling. Emerengini, oh. Thank you, Lord. Thank you, which Lord? thank wait, thank you, thank which Lord, please. Which Lord you dey thank? Abi you dey whine? na worship what wetin be that when you dey wave your hand when the song dey play i think say na play. it's my darling now. so so na thank you lord wetin go concern thank you lord.

head you know wey the you know the thing wey you know the person wey i been for this your head matter uh-uh. na that barber wey manage barb you well na see that barber wey barb raw girl dead this I last weekend i bought the guy uh, lunch you buy am lunch so he concentrate on me he concentrate on you he like to work on my head the person come even give am the the bear bear come straight no na so na na we dey run am now they run the, the person just manage he, he messy for you he dey in a good mood you come cause your na that barber cause this thing because all oh this pride God. and mouth wey you get na because of that barber wey dey cut your head wey dey take cut am. you know i i don't worry after i will i will, I will give you one or two. who know you. all right ladies and gentlemen we don dey here na still eighty nine point nine yanga fm the session wey sabi and uh, compound wahala na the show happiness is free we always tell you try to laugh try to mm-hmm, make yourself happy mm-hmm, mm-hmm. if you no dey laugh you go na you go dey get mouth odo try laugh i know why. Mm. That, that that's a lot. Try laugh, laugh. Open your mouth, talk, laugh. Do attend comedy shows.

the woman uh, she say because she lost her job nine months ago. family now they mock her Mm. they no dey respect am again they no dey call am all of them abandon am and these are people she has stood by when money dey as a manager of a a, a company Senior manager osusunde o. she was taking care of them small broke wey she broke for nine months now. agbárí ẹ agbárí ẹ na ah. wow woman being see family some woman family being. funny people woman being but it's alright the number again na 0904 mm-hmm. 821 3013 i think i don share one story here one of my sister wey i jam her yeah i don tell you the story before that's na there i know na there i fear family mm. my sister wey i jam am where she dey do security work as a hmm. graduate and i dey pay her twenty-five thousand i i got angry in the realm of the spirit chai physically and spiritually i became angry i say no you can't work here labado i come go meet one of my guy i say the only thing you can do for me now hmm. for all the good wey i dey do for you employ this my sister the man say ah say we just finish interview now hey yeah i say employ am call am mm. they call am they no even give am interview they no talk to they man, just give they am give am job from twenty-five thousand to two fifty thousand. wow salary life wow. change. wow not for you. dem add zero on top the zero wey she dey collect before. she she be she begin enjoy she begin fresh. na wow i dey tell you i come come when i come move come lagos covid nineteen come come hmm. things come rough for me person wey relocate na nothing dey na of course na normal i come call am say find me only ten k ten k ten k no be money na no be big money sef ten k he say no get eh

anyone wey wan wey wan wey dey find work e go give am work e go do this e go do that e go help am e go help i say but the thing dey e dey inside me now. see my brother eh like i dey like to talk am i am kind but i am not nice. this this your talk eh. yes rugged if i talk am rugged rugged go dey laugh he he go dey open him eye dey look me because when you go dey nice eh people go take your niceness for ah. granted. i'm telling you they go the kind way wey dem go after some of some people dey wey be say you go dey dey nice to them dem dey plan your downfall mm. but you dey nice to them o oh. you wan change their life o oh. their own na your downfall and e can be anybody sometimes e fit be the oga wey you dey work for sometimes e fit be your staff just sometimes e fit be your colleague

say uh, food wey i wan chop dey inside the motor can you bring my car back make i chop the food you can go back you can drive it and go to back he say wetin dey worry me because eh? of my motor na make i dey i dey command am to bring motor he begin insult me. Eh? at last say but abeg now make i chop. you even put abeg for your own motor my own for motor. your own food. na wa for you.

oh yeah no oh yeah so na so my people we dey come back. All right, my people. Yes, yes, yes. Welcome back, and yes, we don't reach the end of the show today. You know, sweet us to tell you, I say the show don't come to an end, but all good things must come to an end, according to my papa. Mm-hmm. Go see everything we get better beginning. must also get better ending. ending. And we thank una say una don stay with us today on top the show. We no take this time with una for granted. We know say na for good and we happy say we dey always get am with una. Na still Yanga 89.9 FM, 89.9 Yanga FM 9 be this. And you know say na the station we sabi. Uh, but now as e be so we don enter that level wey be say we go tell una say bye bye for this night but before then remember say for our house 89.9 Yanga FM. You fit follow us on top Instagram, TikTok and X for the handle wey be Yanga 899 FM. Instagram, TikTok and X wey some people still dey call Twitter for the handle wey be Yanga 899 FM. If na for YouTube, we be Yanga FM Nigeria. Yanga FM Nigeria. Make sure say you go, f- you know, subscribe to our YouTube channel. You know, turn on your notification but button also, so that once we drop all those are better content because na only better better content we dey drop. Once we drop am, you sef go dey to feel am and enjoy am. then of course anywhere wey you dey for nigeria you dey outside lagos you dey for obodo oyibo anywhere wey you dey for obodo world you fit just listen to us loud and clear for the website address wey be www.yanga899.fm www yanga 899 dot fm and na so e be for that way for me of course i be baby lawyer underscore official for instagram and tiktok for instagram and tiktok my handle na baby lawyer underscore official and then for facebook my handle na real baby lawyer real baby lawyer for x wey some people still dey call twitter my handle na baby lawyer underscore one for tonight i go just talk say anybody wey dey listen to us in everything put yourself first after god put yourself first All right, thank you so much for joining us. There. And uh, uh, sharply, sharply, follow me at I am Rugged Pastor. I am Rugged Pastor on top uh, Instagram, on top uh, TikTok, on top uh,